mal-bomba fuq il-bomba qabel ma jiġi wieħed mill-protagonisti kbar tal-iktar programm li kien popolari, satiriku bomba. Għandi rejk għallija minna uftit tal-ħin ieħor. Kif ġil? ħafna splussivi għaw ġew. Aw, wi, wi, wi. Ġifri nselmu tal-forzi għamma. Ma għandu l-sinu, dejjem splussiv, ma nirreferu għal-ħat partikolari. Minu għet ħares law mill-ewel, eh, ġifri. Tant ma jafx li għalli. Immaġina li għet itik pariri. Eh, Illum le, illum kien bil-għaqal, naħseb, għamel xi riżoluzzjoni bil-lest. Però, niftakar sewxet li l-ġimgħa li għaddiet jiena. U nixtieq li l-kamera fersin tagħna jiffoka fuq il-parti tisfel ta' Matteo Sgrasso. Il-ġimgħa li għaddiet ir-riferi għalli li għandi l-qalzi ta' aktar xi mxammar jew li ħanaqsem xmara. Ekku.
Vera li ġej minn Birkirkara. Vera li ġej minn Birkirkara, ma. Ekku, ekku.
Ifimni, le, ma jfxie tal-lum. L-lum ma jfxie tal-lum. Ma kellix għalfejn xamru, ma jina jtun il-pariri li nxamru. Eh, tal-moda, ġifri kif jgħatu lilek. Sewa. Allura ġan minn jaqbat mija, kajdilom dak tal-moda. Ma jkunx aġġorna ruħu. Ma jkunx aġġorna miskinu minnu, taf minnu. Pero, din li, ejwa, ejwa, ejwa, fiħ bomba. Din il-bomba ma ta' ġofina, xini, għax Tonio jgħatawnek fuq ixwi. Eżat, eżat, għara ġan.
ħafna nis All right, nitkellmu aħna fuq inti kif se tħossok, inti kif ma tridx illi tħossok, kif tixtieq illi tidher u kif ma tridx illi tidher. U ikun hemm għal xi wħud li dak jimmotivhom biżejjed biex jibdew jinbidlu. Sewwa. Jgħidu jiena leħi xbajt nilbes size 16. Jiena naf ni size 12 mela ħa naħdem biex jekk Alla jrid nibda nilbes size 12 għax naf kif nidher, naf kif inħossni, naf x'eżempju anke qed nagħti lil ħaddieħor u jibdew bil-mod il-mod jinbidlu. Qishom jaraw l-approach bħala xi ħaġa għalihom. Ok.
Però hawn min laqqas dak l-approach li inti ffoka fuqek innifsek ma jgħinhom jibdew jinbidlu, sa ma litteralment tmissilhom il-familja ġan. Hmm. Meta inti nġibhom insejħ dwar dak li inti qed tagħmel jew li mhux qed tagħmel, kif qed jaffettwa l-familja, hemmhekk qishom jibdew jaħsbuha darba darbtej jekk wasal xi żmien li fl-aħħar jibdew jinbidlu. U ejja nkunu onesti. Iġifiri, da kulħadd ipoġġi l-tfal lill-membri tal-familja tiegħu Qablu. fuq il-pilastru. Ajjeb, l-ewwel qabel Min ma kollox. jagħmilx hekk ikun qed jagħmel ħażin. U jkun qed jikdeb għax normalment aħna dinatura jisna dejjem caring, dejjem nieħdu ħsieb in-nies ta' madwarna. U allura għalhekk wasal iż-żmien li dak li jkun illi sallum il-ġurnata ma tantx qed jiċċaqlaq jew ma tantx qed joqgħod attent x'inhu jiekol, illi jinduna u tinduna illi dak li qed tagħmel litteralment, direttament u indirettament qed jaffettwa lil min tħobb. F'liema sens? U għalhekk illum spjegajna dik il-ħaġa tal-bomba semmejniha diġà. Għax inti, meta jkun hemm ċertu obeżità, tista' tgħid li ma jiena kuntenta kif nidher, fajn. Mhux qegħdin hawn biex ngħidulek isma' leħi, suppost tkun imdejqa kif tidher, mhux il-każ. Però inkunu onesti ma' nfusna u nindunaw illi dik hija xi ħaġa illi qed tistenna biex isseħħ. U għalhekk sejjaħtilha bomba. Bħal per eżempju Ġan, hemm min iqum filgħodu, sa filgħodu kollox sew, sa filgħaxija ikun ħalliena. Jew b'xi heart attack, jew b'xi kundizzjoni relatati anke mal-qalb, li ħafna minnhom ikunu ġejjin mill-obeżità. Mela inti tista' tkun għala bibek kemm trid. Tista' anke ma tkunx egoist, tista' ma jimpurtanix li nies jarawni oħxon, ħallihom ħajajruni, però aħseb ta' madwarek. Jekk inti tak attakk tal-qalb, jekk inti spiċċajt l-isptar, jekk inti sabulek barra minn fuqek xi cancer, jekk inti saħansitra ħallejt d-dinja, min baqa' tal-aktar? Inti jew ta' madwarek? Eh, però dal-argument li qed iġġib inti l-bieraħ kombinazzjoni fuq l-istess sofan Kellna lil Stephanie Camilleri f'Bejn il-Ħbieb u bdiet tgħid illi għalkemm id-diskussjoni kienet jekk l-isport aħniex limitati. Fil-fatt għandna ruxmata ta' messaġġi fuq dak li ntqal il-bieraħ. U ħafna rrimarkaw illi isma' kif kif aċċennat anke hi illi hi lill-tifel tagħha tipprova tħeġġu fl-isport u tipprova tara x'inhu l-aħjar għalih kif qed tgħid inti.

Ejwa, mela għalfejn ħa noqgħod nagħmel sagrifiċċji biex noqgħod niġi jisni aringa? Hekk hu, u nifhmek mija fil-mija Ġan u naf ħafna nies li jużaw l-istess raġuni. U tagħmel ħafna sens. Id-differenza kollha hija kif tgħix. Jiena kelli wieħed mill-għalliema tiegħi, minn hawn insellem il-memorja tiegħu John Walsh, illi dan kien miet Ġan waqt li qed jiġġogja. Ekku. Mela kien persuna illi meta kien itellaq magħna aħna lkoll għadna kemm kellna dak iż-żmien 18-19 sena fil-bidunet tiegħi, Kien jgħaddina fi tlielaq. Kien per eżempju jbellaħna fil-push-ups li kien jagħmel konna ngħidu kelli bżonn la jkolli 55 ikun daqsu. Kien jaħratna, m'hemmx kelma oħra. Tajjeb. U miet sena wara li tlaqna aħna, eh, ġifieri ta' 56 bej wieħed u ieħor, u miet waqt li qed jiġġogja. Nistaqsijin, x'tip ta' ħajja dan il-bniedem? bla dubju ta' xejn, li kienet ħajja sportiva fuq ruħu, enerġetiku, min jaf kemm kien jgħaddi żmien bina jmur id-dar u jgħid lil mara l-partner tiegħu mhm. forsi għad għandhom 19 sena kont aħjar minnu. Dik tip ta' ħajja li rrid ngħix. Jien nippreferi ngħixek milli għajma dari, għajma ġembi, għala darħwejx ma jiġunix, le ma rridx imur nixtri, le qed nisħi mur nikol ma tal-familja tax kulħadd jarani li ħxint, qed niddejjaq. Ġej il-miliet, aħjar ma ġej xejn għax irridu bil-fors ma tal-familja. U għaxek, u għaxek, ġil-baħar, Ħa nivvintalhom li għandi dak iż-żmien tax-xahar. Ħa nivvintalhom li tfal għandi fejn oħodhom. Dik x'ħajja hi. Ekku. U ħafna nies, ħafna nies jagħmlu ġibu daw l-iskużi. Oh, daw nismagħhom ta' kuljum il-ħin kollu. U għalhekk jiġu jiġu għandi awtomatiċi għax tant nisma' sekwenza ta' affarijiet relatati li nerġa' ngħid kulħadd se jmut. Imma sa ma tasal biex tmut, x'tip ta' ħajja ħatejx? il-livell, il-kwalità. Il-kwalità ta' ħajtek.
Illum nitkellmu fuq l-ekonomija, l-kwalità tal-ħajja, nimpruvjaw ħajjitna. Il-karozza.
Mhux xorta. Kollox nitkellmu biex intejbu l-kwalità. Ma nistgħux imorru fuq il-politikanti aħna ġew ngħidulhom isma' ħi, aħna mhux xorta ħammut mela fejn intom qed tirsistu biex ikollna ekonomija aħjar, xorta ħammut. Eh, issa flok ma mmut mejjed bil-ġuħ, forsi mmut sinjur xorta ħammut, ah. sur politikant ma taqgħodx taħdem għalija, qatt ma jgħidlek. L-istess ħaġa bleżat. Ejja naħsbu f'ta' madwarna. Għax jiena daw affarijiet li għaddej minnhom anke bħalissa ġan. Għandi persuna li hija qrib tagħna illi li sfortunatament qatt ma tat każ, konna nisimgħu sola stramba u ġieħ f'żaqqa u ġieħ f'dara u tibża tmur għand it-tabib għax tibża li jsibilha xi ħaġa. Melek sewwa, illum il-ġurnata għaddiet sena. Argument li ħafna jgħiduh ta' ġifieri. U argument perikolus naqbel mija ġifieri li sejħlu bomba. Għaddit sena u ħankun open book jiena, din il-persuna kienet tidħol l-isptar u ritanament laqqas kimoterapi ma se jagħmlula għax qiegħda vera tard fil-gravità tal-kanser u ħatħallina b'mod imminenti. Għas-sempliċi raġuni illi meta d-dinosawru kien għadu żgħir, ma marritx tiċċekkja x'għandha jew x'm'għandhiex, ħallet id-dinosawru jikber. U dad-dinosawru llum il-ġurnata mhux biss ħa joqtol lilha, però qiegħed jeqred il-ħajja tal-familja tagħha u ta' min jiġi minnha. Nies jinkwitaw, jaħsbu x'se jiġri. Diżastru. Ġifri, l-ewwel pass huwa illi wieħed jiċċekkja u jieħu ħsieb jagħmel monitoring u jara illi dak illi għandu mhux jgħaddi u hija illum ħassejt għadha ma ħassejx, iċċekkja. It-tieni ħaġa huwa qatt huwa tard li wieħed ibiddel l-istil ta' ħajja li qed jgħix. Tabib minn Imma meta tnejdu l-istil ta' ħajja, u għalhekk għalhekk ħan saqsik, għax mhux saqsik fuq il-mediċina. Imma meta nitkellmu fuq l-istil ta' ħajja li jgħix, xi stil huwa l-aħjar biex nevitaw daw is-sitwazzjonijiet u aktar minn kollox li ngħixu bi kwalità. Mhux hekk. Mela, Tabib m'iniex però bejn kull sitta u tnax-il xahar kważi kull tabib jgħidlek agħmel full check-up. Bħal jekk hemm xi mostru żgħir dak il-mostru noqtluh meta għadu baby, mhux meta kiber. Number one. Number two, iva, kemm hu importanti illi nifhmu illi is-sigaretti u warajhom, second, l-obeżità huwa t-tieni l-akbar kaġuni ta' mwiet illi litteralment ġibniehom fuq saqajna ġan. Mhix ċajta ta'. Jiġifieri wara sigarett li kulħadd jgħidlek kemm hu ħażin, wara huwa x-xaħam żejjed. li qed jeqred lin-nies. Issa meta jeqred lin-nies ma jaqredx l-individwu u l-oħrajn qisu xejn mhu xejn, qed jeqred liċ-ċirku ta' madwaru b'xi mod jew ieħor, ejja nkunu ċari kristall, u għalhekk għażilt dik it-tema llum. X'nistgħu nagħmlu b'mod konkret? Ibda, għid isma' jien għandi dawk il-cupboards id-dar, fihom ċertu mbarazz, armi. Mhux qed ngħidu li mit-Tnejn sal-Ħadd jiena mhux se niekol affarijiet li forsi jogħġbuni, però jekk qegħdin id-dar, dawk qegħdin jgħidulek fiex ħin għandi aptit, fiex ħin forsi jiena happy ħafna, Imdejqa ħafna. Happy ftit jew mdejqa ftit, ħa mmur għall-ikel. Għax aħna kważi kważi drajna Ġan, kollox assoċjat mal-ikel. Birthday niċċelebraw, cool. Funeral, xi dwejjaq, immur nieħdu ġiex Mort tara pastettijiet ħa xi ħadd ninsew. ilek ma tarah? U ġiblu l-ikel, hi.
Mort taraħ l-isptar, ħudlu l-juices. Issa nafu kemm it-zokkor iktar jagħmel l-oħsa. Inkredibbli, ġifieri. Anyway, dak li Però mbagħad. hija hija parti mill-kultura tagħna. Iva. U U kultura tinbidel. U l-kultura trid eżatt. Illum ma tridx noħorġu biż-żwiemel, illum il-kultura hija l-insuqu, ġifieri Nifhem illi hija xi ħaġa li ġejja bi żmien, imma żminijiet jinbidlu f'ġieħ il-bambin, ġifieri wasal iż-żmien li l-imbarazz id-dar ma żommux. Ħalli inti meta tmur imbagħad tixtrih jew forsi inti ħriġ ġo restaurant, għażilt li ma ġib, mhux qiegħed hemm just in case. Ma paxxejtx il tal-ħanut biss illi dak li kellu fuq l-istonku ħadtulu. Imma Apparti- paxxejt il-familja tiegħek.
Jiena li ninkwieta mill-individwu u mill-familja. Ekku, ekku, ekku. Illi jekk dejjem ħa mmorru għal dal-ikel, dejjem ħa nidraw dik is-sistema li bil-mod il-mod qed toqtolna jew qed tagħmlilna ħafna ħsara. Il-famuż exercise, qum minn hemm u ċċaqlaq. Aħjar, ara kemm hi tajba di, tkun imbaċċaċ u qed tiċċaqlaq milli rqiq u m'intix qed tiċċaqlaq. Erġa' jdienna di, ta? Aħjar tkun imbaċċaċ u qiegħda tiċċaqlaq milli rqiq u m'intix tiċċaqlaq. Hemm iktar periklu għal min mhux jiċċaqlaq, avolja jidher illi huwa aktar in shape. Però dik mi vera xejn. Tajjeb xbejn. Ġifieri hemm dak li jgħidulu ehm, fit but active, sorry, fat but active, jew nkella il-fit but not active. Definitely, aħjar ikollok xaħam żejjed u qed tiċċaqlaq. Daqshekk huwa importanti, aqbad ilbes is-slipper, ibda ċċaqlaq. U ċċaqlaq. L-aħjar minn hekk ikollok għajnuna ta' coach jew coaches illi mhux biss qed jgħinuk x'għandek tagħmel imma kif tagħmilhom ukoll u dejjem ngħidha, Ġan, fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa, mela aħjar tkun anke f'ambjent ta' grupp ta' nies illi bħalek għandhom problemi u goals simili tiegħek. Id-direttur tiegħi llum għandna lil Jason qiegħed jirrimarkali li fil-viċin tiegħek kif stajt tara inti hemm raġel imbaċċa ċaqla u qed jgħidli biex eh, niċċaqlqu għal eh, telebeħ. Grazzi ħafna ilek Matteus. Grazzi. Fidejkom biex il-klim tiegħu mhux jiċċaqlaq minn widna l-oħra u jibqa' dej imma li iħeġġek tgħix ħajja aħjar, għalmenu jekk mhux għalik għal min tħobb l-aktar. Inkun magħkom minn ftit tal-ħin ieħor hekk kif miegħi għandi lil ħatħlif Ray Kalleja il-VIP tagħna għal din il-ġimgħa.
Jean-Claude